Yn y sgwrs hon, rwy'n mynd i drafod cerdd gan Dafydd Nanmor am Abaty Ystrad Fflur. Cerdd sy'n sôn yn benodol am y gwaith atgyweirio ar adeiladau'r abaty a wnaed gan yr Abad Morgan yn y bymthegfed ganrif. Mae'n gerdd arbennig o werthfawr oherwydd ei bod yn rhoi disgrifiad byw o eglwys yr abaty. Eglwys nad oes ond ychydig olion ohoni yn goroesi heddiw, heblaw'r porth gorllewinol a'i fwa eiconig, sydd i'w weld yn y llun yma yn edrych i lawr corff yr eglwys. Ac felly mae'r disgrifiad yn y gerdd yn fodd i ni ddychmygu sut olwg fydde ar yr eglwys yn ei gogoniant. Mae'n ddisgrifiad gormod ieithol ag addieithus, ac mae dychymyg creadigol y bardd yn cyfleu teimlad o ryfeddod a gorfoledd. Bardd o Ogledd Cymru oedd Dafydd Nanmor, ac roedd yn un o feistri mawr y canu mawl clasurol. Byddai'n ennill ei fywoliaeth trwy deithio ar hyd a lled y wlad, gan el alw yng nghartrefi'r uchelwyr, a byddai Abaty Ystrad Fflur ar ei gylch Clera yng Ngheredigion, lle byddai'n cael croeso personol gan yr Abad, ac yn perfformio'i gerdd ger bron cynulleidfa yno. Ac mewn mannau eraill hefyd yn ôl pob tebyg, fel ffordd o ledaenu Claude Morgan fel noddwr hael. Does dim modd dyddio'r gerdd yn fanwl. Rydyn ni'n gwybod bod Morgan yn abad rhwng o leia 1458 a 1486, cyfnod hir o ryw ddeng mlynedd ar hugain, a'r tebyg yw bod y gerdd yn perthyn i'r 1460au neu'r 70au, pan oedd Dafydd Nanmor ar ei anterth fel bardd. Gair sydyn am drosglwyddiad y gerdd. Digwyddiad yw hi bod y gerdd wedi goroesi o gwbl mewn gwirionedd. Mae'r unig destun cyflawn yn dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg yn llawr hynafiaethydd Robert Vaughan o Hengwrt yn Sir Feirionnydd. Ond mae'r wyth llinell olaf wedi eu cadw mewn llawysgrif o hanner cyntaf yr unfed ganrif ar bymtheg, Llawysgrif a oedd yn cynnwys y testun cyfan ar un adeg, a honno nôl pob tebyg oedd ffynhonnell copi Robert Vaughan. Ac roedd y llawysgrif honno'n gysylltiedig ag abaty Sistersiaidd Glyn y Groes yn y gogledd ddwyrain. Ac felly mae'n debygol bod y gerdd wedi cael ei throsglwyddo trwy gyfrwng y rhwydwaith Sistersiaidd. Mae'n bosib iawn fod y gerdd wedi cael ei datgan gan Dafydd Nanmor ei hun yng Nglyn y Groes, a'i chadw ar glawr yn y fan honno. Mae'n siŵr y bydde mynachod Glyn y Groes wrth eu bodd yn clywed am y gwaith mawr oedd ar y gweill yn Ystrad Fflur. Cywydd yw'r gerdd, sef cwpledi yn odli yn acennog a diacen am yn ail, a phob llinell yn cynnwys saith sillaf. Ac mae cynghanedd lawn ym mhob llinell, fel y byddwch chi'n gallu clywed gobeithio wrth i mi adrodd y darnau ar bob sleid. Rwy wedi cynnwys cyfieithiadau Saesneg wrth ochr y testun gwreiddiol i fod yn gymorth o ran dealltwriaeth. Ond rwy'n meddwl bod y rhan fwyaf o iaith y gerdd yn weddol ddealladwy i ni heddiw, gyda dim ond ychydig o eiriau hynafol. Gyda llaw, mae'r testun golygedig sydd gen i yma yn wahanol mewn ambell le i'r un a olygodd Thomas Parry ar gyfer yr Oxford Book of Welsh Verse. Cyn troi at y gerdd, dyma lun sy'n rhoi argraff o'r olwg fydde ar yr eglwys. Yn y darlun trawstoriad yma, gallwch chi weld y to oddi tano ag oddi uchod, y pileri sy'n ei gynnal, y ffenestri a'r clochdy uwchben croesfan yr eglwys. Ac mae'r pethau hyn i gyd yn cael eu disgrifio yn y gerdd. Down ni nôl at y darlun yma eto wrth i ni ystyried pob agwedd. Felly, dyma linellau cyntaf gerdd, sy'n gosod yr abaty ar lan afon Teifi, y tu o lan Teifi Las. A dyma un gwahaniaeth pwysig rhwng fy nhestun i a'r un yn yr Oxford Book, gan fod hwnnw yn dilyn darlleniad Robert Vaughan, sef Tywi yn lle Teifi. Mae Tywi yn haws o ran cynghanedd, ond yn gwbl anghywir yn ddaearyddol, gan fod yr afon honno filltiroedd lawer i ffwrdd, tra bod afon Teifi yn llifo ar hyd ochr ogleddol safle Ystrad Fflur, fel y gallwch chi weld ar y map yma. Mae Teifi yn rhoi cynghanedd dderbyniol Gan fod beirdd yr Oesoedd Canol weithiau yn gadael ef heb ei hateb yn y gynghanedd. Ac felly penderfynais i newid darlleniad llawysgrif Robert Vaughan. Mae'r cwpled cyntaf hefyd yn rhoi trosolwg o hyd a lled y safle, fel petai o safbwynt yr ymwelydd yn dynesu ato, gan nodi bod wyth ugain o byrth yn y murie o'i gwmpas, wyth ugein porth i'th gwmpas. Gormodiaeth eithafol yw hyn, wrth gwrs. Mae wyth ugain yn rhif crwn perffaith, sy'n cyfleu lluosowgrwydd mawr. Rydyn ni'n gwybod am dair prif fynedfa i safle'r abaty sy'n cael eu nodi ar y cynllun hwn a wnaed gan David Austin. Un fynedfa o'r gogledd, un o'r gorllewin ac un o'r de, a byddai pyrth eraill yn rhoi mynediad i'r clos mewnol. Mae'r ail gwpled yn enwi'r Abad Morgan fel yr yr un oedd yn gyfrifol am y gwaith atgyweirio, ac yn gosod hyn yng nghyd-destun Ewropeaidd Urdd y Sistersiaid, trwy sôn am i glod yn cyrraedd mor bell â Byrgwyn, sef Burgundy, yr ardal yn Ffrainc lle sefydlwyd yr abaty Sistersiaidd cyntaf yn Citeaux. Sylwch yma, fel mae'r bardd yn manteisio ar y cyfle cynganeddol rhwng ffurfiau treigledig Morgan a Byrgwyn. Y mae gair am y gweiriau i forgan dros fyrgwyn draw. Mae'r ddau gwpled nesaf yn ffocysu'r sylw ar yr eglwys ei hun, gan nodi'r ffenestri gwydr a bydde'n nodwedd drawiadol iawn wrth i ymwelydd ddod i mewn i'r safle. Gallwch weld y ffenestri yn y llun yma ar rannau uchaf muriau'r eglwys ac yn y pen dwyreiniol tu ôl i'r allor. Roedd gwydr yn beth drud, a byddai llawer ohono yn yr holl ffenestri yna. Ond unwaith eto mae'r bardd yn gor-ddweud yn ysgubol wrth sôn am hanner gwerth yr ynys. Ar ddiwedd llinell wyth mae cyfeiriad at ragflaenydd Morgan, a'r Abad Rhys, sy'n gosod y gwaith adeiladu mewn cyd-destun hanesyddol fel prosiect oedd wedi bod ar y gweill ers degawdau. Rydyn ni'n gwybod, trwy gerddi mawl gan Guto'r Glyn, fod yr Abad Rhys wedi talu am waith atgyweirio yn y 1430au, ar ôl y difrod a wnaed pan feddiannwyd yr abaty gan filwyr y Goron yn ystod gwrthryfel Glyndŵr ar ddechrau'r ganrif. Mae'n debyg bod y milwyr wedi defnyddio'r eglwys fel stabal ar gyfer eu ceffylau. Felly, gallwch chi ddychmygu bod annibendod ofnadw yna wedyn a mawr angen atgyweirio. Y côr Efo ei cweiriawdd a dorau teg o wydr tawdd. Aeth hanner gwerth i hynys i wydro hwn wedi Rhys. Rhan fawr o'r gwaith atgyweirio oedd gosod to newydd gyda henail blwm arno fe. Cyfleuir hyn trwy ddelweddau dychmygus sy'n rhoi gwedd weledol gref i'r gerdd. Roedd y bardd yn gweld y to plwm yn debyg i arfwisg ddur, a defnyddiodd y gair benthyg cuirass o'r Ffrangeg cuirasse Ystrad Fflur ar waith, Curas. Sylwch ar y gynghanydd lusg yna, yr odl rhwng Fflur a sillaf gyntaf, Curas. Roedd Curas yn wisg ddur a fydde'n amddiffyn blaen a chefn y corff. Ac felly, y syniad yw bod yr eglwys yn llwyr amgaeedig o dan y to plwm. Ychydig linellau nes ymlaen, gwelwn ni fenthyciad arall, brigawns, o'r Saesneg brigandine, crys haearn, gyda'r un syniad, ac fe welwch chi lun ohono ar y sleid nesaf. Mae'r plwm wedyn yn cael ei gyffelybu i wisgoedd eraill, gynnau, lluosog gŵn o'r Saesneg gown, A dywedir bod y gwisgoedd hyn o'r un lliw â rhi Gionawr, sef cnwd sy'n tyfu yn y gaeaf dan farrug yn aml. Dŵr marl, hynny yw clai a chalch yn gymysg, a llwydrew. Ac mae'r rhain i gyd yn ddelweddau sy'n cyfleu lliw gwyn dros rywbeth tywyllach. gan gyfeirio, mae'n debyg, at yr ocsideiddio sy'n gadael haenen wen ar do plwm, fel y gwelir yn y llun hwn o do eglwys, Eglwys Gadeiriol Caersallog. Mae'r fframwaith pren sy'n cynnal y to yn cael ei gymharu â'r gwaith coed yn Eglwys Rhufain, sef, mae'n debyg, Eglwys San Pedr. Ac wedyn yn y cwpled olaf yma, mae newid sydyn o'r wedd weledol i'r glywedol, gan ddisgrifio'r gerddoriaeth gorawl gyda'r cymysgedd o leisiau yn codi trwy do plwm yr eglwys. Ystrad fflur ar waith curas, a gynnau plwm i gan Plas. Lliw yr gynnau oll rhug Ionawr, Lliw dŵr marl fal llwydrew mawr. Ar ei chôr llawer toriad Ar fainc côr Rhufain ei cad. Teg yw sŵn byrdwn lle bo Trebl a mên trwy blwm yno. Gyda llaw, mae trebl yn awgrymu bod bechgyn yn canu yn y côr, sydd efallai yn dystiolaeth bod ysgol o ryw fath yn yr abaty lle bydde bechgyn yn dysgu darllen ac ysgrifennu Lladin. Mae'r awgrym wedi cael ei wneud bod Dafydd ap Gwilym wedi cael peth o'i addysg yn Ystrad Fflur yn fachgen ifanc, rhyw ganrif yn gynharach na chyfnod David Nanmor. Mae'r ddau gwpled nesaf yn un frawddeg sy'n cyfleu maint yr eglwys trwy gyfeirio at yr arfer o gladdu o fewn ei muriau, ac yn benodol efallai at yr aelodau o deulu brenhinol Deheubarth sydd wedi eu claddu ar safle Ystrad Fflur. Gan honni, petai mil o frenhinoedd wedi eu claddu yno, bydde digonedd o le ar gyfer hyd yn oed fwy o arglwyddi. Pe bai'n fil, pawb yn ei fedd, feirw yn hon o frenhinedd. A mae rhwng ei muriau hi erw i gladdu arglwyddi. Dôn yn ôl wedyn at y to, ac unwaith eto at y ddelwedd o'r plwm fel gwisg wedi'i gweu dros y parau o drawstiau mawr oedd yn cynnal y to. Y term pensaernïol am y rheiny yw cyplau. Gwisgwyd oll gwisg hyd allaw'r gweuau plwm am gyplau mawr. O ugain we i gŵn haf, o gan gwe i gŵn gaeaf. Y gweoedd hyn ei gwydd hi forgan sydd frigawns iddi. Dyma ni'n gweld y brigawns, y crys haearn y sonies i amdano gynne, eto yn ffurfio cynghanedd gyda ffurf dreigledig yr enw Morgan fel byrgwin uchod. Rwy wedi cynnwys llun yma sy'n dangos fel y gallai'r math yma o arfwisg edrych yn debyg iawn i haenau o blwm. Mae'r adran nesaf yn ceisio rhoi argraff o uchder y to ac yn rhyfeddu at faint y trawstiau derw. Ac mae dau lun ar y sleid yma sy'n dangos golwg y trawstiau. Un yn darlunio ei phenne yn sefyll ar y pileri cerrig yn ymestyn draw, a'r llall yn ei dangos yn rhesi ar hyd y to. Un dydd, ni rwyfwn o'i dôr i deri oll hyd yr allor. Ergyd saith o dderwgoed serth yw ei chryb uwch yr aberth, Mae derw rhom a dwyrain, rif murf ar fwaau main. Mae teimlad cryf o bersbectif a symudiad yma, a hynny i ddau gyfeiriad. Yn gyntaf, ar hyd corff yr eglwys tua'r dwyrain at yr allor, ac yn ail, tuag i fyny gan ddilyn ergyd y saith at brig y to. Y gair allweddol yn y darn yma yw aberth, sef bara cysegredig yr offeren a fyddai'n cael ei ddyrchafu gan yr offeiriad yn uchafbwynt i'r gwasanaeth. Mae pensaernïaeth ac ysbrydolder yn dod at ei gilydd yma, yn yr awydd i ymestyn i fyny at y nefoedd, A sylwch ar y gynghanedd gywrain yn llinell 30 rhwng Chrib ag Uwch-yr-aberth, un gair, cytseiniaid mewn un gair yn cael eu hateb dros dri gair gyda'r pwyslais arbennig ar y gair allweddol, aberth. Mae'n bosib iawn y bydde cynulleidfa wreiddiol y gerdd hon newydd fwynhau gwledd ar gost yr abad. Ac mae'n siŵr y bydden nhw wedi cytuno â honiad y bardd yn y llinellau nesaf 'ma, nad oedd yr holl wariant ar waith adeiladu ddim wedi arwain at unrhyw leihâd yn y lletygarwch yn nhir abad. Does dim un arwydd yma o hen ddelfryd y Sistersiaid o gefnu ar bleserau bydol a byw yn syml ac yn gynnil. Roedd yr abad i bob pwrpas yr un fath ag unrhyw uchelwr arall, ac roedd disgwyl iddo ddangos haelioni wrth i westeion ag yn i ofal dros adeiladau'r abaty. Er ei gost wrth wir a gwaith a cheginau chwegeinwaith, ni bu air mwyn o barwn am leihau saig ym mhlas hwn. Mwyn o'i glich ni mynnai glos na neuaddau na niddos. Mae sôn yma am glychau. Ac rydyn ni'n gwybod bod un gloch fawr wedi ei phrynu ar gyfer yr abaty yn 1255. Diben y clyche fydde dynodi'r oriau eglwysig ar gyfer gwasanaethau a gweddïau gan y mynachod. Datblygiad diweddarach yn sgil y Diwygiad Protestannaidd yw'r canu amrywiadau, change ringing, sy'n digwydd mewn eglwysi yn yn hoes ni. Ac mae'r cyfeiriad at glychau yn dod â'r ffocws yn ôl i do'r eglwys. oherwydd ar ben y to roedd clochdy, wedi ei beintio'n wyn fel Tŵr Llundain, sef y Tŵr Gwyn. Ac ar ben hwnnw yn uchaf oll, roedd ceiliog gwynt. Pwysleisir uchder y tŵr trwy honni yn ormod ieithol i fod yn ddigon uchel i gadw'r delwau o'r seintiau yn yr eglwys yn sych ac yn ddiogel hyd yn oed yn ystod deilliwr Hen Destament. Clochdy mawr, calchaid, murwyn, cort o'r gwaith, caer y tŵr gwyn. Pwy a edrych bob hydref, golwg uwch no'i geiliog ef. Pan fu'r dŵr ugain hwryd, heb un bont uwch ben y byd, gallai hwn i ar gerrig lliw gadw y delwau rhag deilliw. Toau a phlwm trwm tramawr, Ti deri maint tewdwr mawr. To ar wydd, ni ad trwy ddaw Rew na gwlyb na geiri na glaw. Mae'n costio iddo ar wydd Benti bened, bunt beunydd. Sylwch ar y gynghanedd rymus yn y llinell gyntaf yna, sy'n cyfleu pwysau'r to trwy'r odl rhwng plwm a trwm a'r cyseinedd wedyn trwm tramawr. Cynghanedd sain yw honno. Mae'r eglwys yn cael ei chymharu yma â neuadd enwog Tewdwr Mawr, gan chwarae o bosib ar ei enw fel petai'n golygu tŵr trwchus. Tewdwr oedd un o hynafiaid llinach frenhinol Deheubarth, a gyda llaw yn fy marn i o'r Tewdwr hwn y cymerodd y teulu brenhinol Tudor i henw Saesneg, er ein bod ni yn ei galw yn Tuduriaid yn Gymraeg ar ôl Tudur o Benmynydd. Roedd y Tuduriaid yn ddisgynyddion i Tewdwr Mawr trwy ferch i'r Arglwydd Rhys o Ddeheubarth, Gwenllian, a byddai'r cyswllt hwnnw yn bwysig iddyn nhw am i fod yn rhoi tras frenhinol Gymreig iddynt. Mae cyfeiriad hanesyddol arall yma hefyd, a hwnnw yn un Ewropeaidd at Bened yn llinell 52, sef Sant Benedict, tad Mynachaeth y Gorllewin. Ac mae llun delfrydol o Benedict ar y sleid, gyda'r fynachlog a sefydlodd ym Monte Cassino yn y cefndir. Dyna oedd Penti Bened. Mae'n ddiddorol gweld fel y mae Dafydd Nanmor yn cadw cydbwysedd yma yn ei gymariaethau rhwng Cymru ag Ewrop. Mae gorwelion y gerdd yn eang fel y gwelson ni yn barod, gan gwmpasu Byrgwyn yn Ffrainc, Llundain, Rhufain a Monte Cassino yn yr Eidal, a dangos felly fod Ystrad Fflur, er yn ddi-arffordd, yn perthyn i ddiwylliant Cristnogol rhyngwladol. Mae'r sôn yma am wario punt y dydd ar goed, Does dim rhaid derbyn hynny yn llythrennol, ond fe fydde punt yn swm sylweddol ar y pryd. Mae'r cwpled dilynol yn anghyflawn yn y llawysgrif, felly rwy wedi gadael bwlch yn y testun. Mae'r pwyslais ar gost y gwaith yn parhau yn y llinellau nesaf, gan ddod nôl at yr eitemau mwya' drudfawr, sef y ffenestri gwydr, a gafodd sylw ar ddechrau'r gerdd. Mawr yw cost ar y mur cau a'i gair wydr a'i gair redau. Llu gairedau yn cau rhag gwynt, lliw gairedau Lloegr ydynt. Caredau yw'r gair a ddefnyddir yma am gwarelau neu beinau sgwâr o wydr. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, mae Ceired yn golygu gwydr lliw. Ac mae'n wir bod sôn am liw yma, lliw gaeredau Lloegr ydynt. Ond allwn ni ddim bod yn sicr mai stained glass oedd hyn, gan fod y Sistersiaid yn wrthwynebus i rwysg bydol o'r fath mewn egwyddor o leia. Mae'n bosib bod lliw yn cyfeirio at ddisgleirdeb y gwydr. Dyma linellau ola'r gerdd, lle mae'r bardd yn rhoi ei fendith ar ei noddwr ac yn edrych at y dyfodol. Gwedi caffo goed cyffion i gwplau holl gyplau hon, bob byw yno i bob ynys bedwar oed yr Abad Rees. Mae'n ddiddorol gweld bod y gwaith ar drawstir to fel petai'n dal i fod ar y gweill, a a barnu wrth amser y ferf, gwedi caffo. Mae'n ymddangos bod Dafydd Nanmor wedi ymweld ag Ystrad Fflur ar adeg pan oedd y gwaith heb i gwblhau yn llwyr, ond yn ddigon agos at fod yn orffenedig iddo allu i ddisgrifio a'i ddathlu. Mae'r bardd yn dymuno bywyd hir i'r Abad Morgan, ac yn benodol bywyd a fydd bedair gwaith yn hwy nag un i ragflaenydd yr Abad Rhys. Mae 'na rywbeth sydd ddim yn cael ei ddweud yn agored yma, ond mae'n siŵr y bydde'r gynulleidfa wreiddiol yn ymwybodol iawn ohono. sef y ffaith fod Rhys wedi marw mewn carchar dylledwyr yng Nghaerfyrddin, falle oherwydd gorwario ar atgyweirio adeiladau'r abaty. Mae'n bosib mai pwynt y cyfeiriad hwn oedd sicrhau'r Abad Morgan a'i gyfeillion na fyddai'r fath dynged yn dod i'w ran ynte. Ac o gofio'r dyddiadau sy'n hysbys ar gyfer abadaeth Morgan rhwng o leia 1458 a 1486, mae lle i gredu ei fod wedi cael oes weddol hir. Oni bai am y gerdd hon, fydden ni'n gwybod fawr ddim am yr hyn a gyflawnodd yn ystod y cyfnod hwn. Ond mae'n werth cofio hefyd am y llechi ysgrifennu o Ystrad Fflur yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd efallai yn perthyn i gyfnod Morgan, a rhai ohonynt yn cynnwys darnau o farddoniaeth Gymraeg sy'n rhoi syniad o safon diwylliant yr abaty ar y pryd. Fe welson ni gynghanedd sain drawiadol Gynem pwysleisio'r plwm trwm. Mae'r gynghanedd yn y llinellau hyn yn fwy nodweddiadol o grefft Dafydd Nanfor. Pob un yn gynganeddion cydseiniol, cynghanedd groes gan mwya, yn llifo, yn llyfn ac yn rhwydd, yn gelfyddyd ddiymdrech i bob golwg, a'r cydseinied yn ateb i gilydd fel petai yn naturiol, bedwar oed yr abad Rhys. Gobeithio fy mod i wedi dweud digon i roi syniad i chi o werth y gerdd hon, fel darn o lenyddiaeth a hefyd fel dogfen hanesyddol sydd nid yn unig yn cadw cofnod ffeithiol am yr eglwys, ond, yn bwysicach, yn cyfleu'r argraff y bydde'r eglwys fawreddog hon wedi'i gwneud ar ymwelwyr i'r abaty. Diolch yn fawr i chi am wrando.